tun tum chu zan phuchal ka sah hlum dan han sawi ve ka duh a hmasa in ka channel te min lo subscribe turin viewers te inkhawm na ka dil leh a tin notification bell kha on ah lo daih ila ka video dah thar apiang te in lo en zel thei dawn a ni. Ka video post hmasak lamah khan khankhel khuah chungchang kha ka sawi a khatah khan khuah tih tur kha khuap te ka lo ti thin a mizo tawng dik hmang lovin comment lamah te viewers ten a dik zawk a sawi dan tur te min lo hrilh a ka lawm khawp mai a in zir nan te ka lo hmang zel ang a tin kan video siam ah te thil dik lo leh in mit kan tlin loh na lai ah te thu rawn te min pe zel tur in kan in chah bawk a. Kan sawi chho nghal mawp mawp mai nga zamphu chal ka kah chung chang kha a tak tak a ka thil tawn a ni a. Thingtlang mi kan ni a lo nei a ei zawng buh hmun siam a ram lamah te khawsa tam kan ni a keini hi. Thingtlang pa tak mai kan ni a, kum sang hnih sawm paruk kum kha ni a, kha zamphuk a kah tum kha. Kum sang hnih sawm paruk kha chuan kan tlangval chho ve tan a, hna chu kan thawk nasa tawh ang reng tho a, Mara chu silai che lek zawng hian. Tlangval chhuak hlim kan ni vang khan ka khawsa lutuk lo a, khami kum kum tawp lampang kha ni a, kan let leh lawk ang a, kum sang hnih sawm paruk hian kan VC ten. Kan khuaram chhung saisu zel ram ram tha deuh mai hi an hreh a, chumi hmunah chuan keini pawn lo number te kan han pawt a, kan number ten a zir a, saisu zel ram ram tha lai tak mai kha kan va nei ve a, tichuan kum tawp lam November. Buhpui seng hun lai a ni a buh sengin ram kan riak a ka u hi in dang tawh a chumi nen chuan kan lo kha a in ri a kan kan thlang ah hian ka u khan lo a nei a chuan a vau ah khan-- bung kung lian deuh mai hi ding a a bung kung kha a rah tam em em mai a buh sang hun lai vel khan chu chu bung rah chu sava ten an tlan nasa a vahui kan tih te. tukloh leh sava chi hrang hrang khan ka bung khan tlan thin a ni khat chu kei kha ka zuk ram vak a chumi bung vel chin chang hre tur chuan ka zuk ka zuk kal kha ka zuk kal kha bung hnuai vel chu ka thleng a bung kharah tam bawk a. sava tlan a ni bawk a hnuai ah khan rah a tla teuh mai a chuan ka rilru ah chuan zan lamah sazaw ten an tlan anga tih kha ngaihtuahna a lo awm a chungte ni vang chuan chumi zan chuan silai chu kan lek chhuak ve ta. Ulh bun si lai kan tih ang. Four point eight kan hman thin tlangpui ni a heng laiah chuan a mu a four point eight ka hmang a sa zawk beisei tur chuan zanah chuan kan chhuak thla ve kan chhuak thla ve ta a hme en eng tak mai everdi kan tih a ka keng bawk a tichuan bung kung bul chu ka zuk thleng ta. bung zar vel chu kan en kual kha sazo beisei ka ni bawk a chuan a zar vel chu kan en kual a ka rin ang reng reng kha lo ni lo a sazo hmel reng reng hmuh tur sazo mitde han chhun fuh tur kha awm ta reng reng lo mai a. Ka beidawng hman lek lek zawk a, maherawh chu a kung bul kak bul hnaih lam kha kan en a, chutah chuan summit day ni awm tak kha ka hmu ta, nimahsela.

Ka sa chhun fuih erawh kha chu sa zawh a ni ta tlat lo mai a, a mitdeh pawh kha ka hmuh dan chuan a de zim a mitdeh kha a pawr hlar lo deuh a aw a pawr hlar lo deuh a tih ang sa zawh mitdeh ang chuan tin a de sen deuh lam a mawni chu ka tia ka keima hmuh danah chuan-- kan hriat dan erawh a inang lo thei a, ka hriat dan ka han sawi a. Tiang chu ka hmu ta, ngun deuhin ka nen a, ka hmeiin ka kha eng tha bawk a, a dum a ni tih kha chu awlsam takin ka han hre nghal mai a. Chulaiah chuan ngaihtuahnaah chuan rilru la naupang ta chu savawm nge ni ang tih kha rilru a lo awm a. a chhan chu a mah kha chiang kuang tak kha ka hmuh theih loh vang khan tin zamphu leh savawm hi an in ang em em mai a em em mai a an danglam na chu savawm hi chu mai a mai a tawi a zamphu hi mai a sei thung a. chu chu hriathrana awlsam tak pakhat a ni a tin chik chuan in an lohna tam tak pawh nei chu ka ring tho a tichuan chu chu ka han hmu hmu kha savawi khat sala kap tam lo tih tak hian ka ti ang sa pangai ve deuh ka han hmu kha chu zamna te enge-- Thau a manna a awm ve thin a sakah dawn chuan ka thau khan man deuh a, hetiang khan rei vak lo kha chu ka awm a, marawh chu rilru te kan insiam fel a, ka silai chu kan lek chhuak ta a kap tur chuan uluk deuh ka tin hnuah ka silai chu kan hmet puak ta a. Beisei loh lutukin ka sakah kha a tla nghal lo reng reng mai a, a tla nghal miah lo mai a, a tlak loh chu thu hran ni se la a awmna ngaihkhan a la awm reng mai a. Ka kap ṭhelh nge ka kap fu tih pawh hriat loh khan ka sakah kha a awmna ngai khan a awm a, chuan ka silai hman kha hmanhmawh lutukin a mu te kan thun leh a, chuan ka thun fel chuan ka kap nawn leh a. Chutah pawh chuan in la tla chuang lo a, silai mu ka nei tawh si lo, vawihnih ka kap tawh a, kah loh ang mai khan awmna ngai khan awm reng mai a, nakin deuhah khan a rawn che ta a, chuan khatia rawn che tak ah kha chuan i zamphu chu an mei hian lo hmang tang ka kai khawp mai a. a meisei lutuk mai mai khan hemi a awmna thing zar te lam kha a zial a ti ila chu chuan a uai thla ta hnuai ah khan a uai thla zar hniam lamah khan chhuk thla ta kei lah chuan kha en reng mai a engtin nge tla dawn nge khawi lamah nge kal dawn. hriat tawh si loh, vawi hnih ka kap tawh si kah lo ang maiin a la kal sawn thei a, kei lah tleirawl rilru silai vawi hnih hmet puak tawh si ah hlawhchhama haw kha thil zahthlak ah ka la laklawh tawh bawk sia, ka nghak ta reng mai a chumi tum chuan. ka nghak reng a silai mu ka nei tawh si lo a ka en reng mai a hlian chuan khami bung kung bul thlang lam chiah ah hian hrui zam lian deuh mai mai hi awm a. chu chu bung kung ah khan a zam chho a chuan hrui dang ten a bawm bawk a a buk buk luai mai a chu chu chu mihrui zam lian ah chuan ka sakah kha rawn chhuk thla ta. Kei la in hlauh na chang hre tawh si lo hlawhtlin tum a haw ka duh si kut ruak a haw ka duh tawh si lo chempui ka ken kha ka lek chhuak a bung kung bulah chuan ka lo chang ta tawp mai a ka ka sakah kha chuan-- Hmuh theih si lo, khami hrui zam kha a buk sia. Zam kha rawn che thla luai luai a, a rawn thleng dawn hnai tawh tih ah khan hrui kung tir lampang tlem ah zam awn deuh a khan ka hmu thei ta kan in hnaih tawh khawp mai a patling hlam zen zawn bak in lo ka inkar kha chutiang ah chuan ka hmu ta a bak zawng ah kha chuan hmuh theih lo a hrui kha zam khah vek avang in lei bul tak tak a rawn thlen khan ka hmu ta chuan ka chem kha ka lek chhuak ta a rawn chhuk hnai zel. A hnung zangah hian ka lo sah sak alawm le mahse kha mi ka vawi khat sah kha chuan engmah harsatna thlen lo liam ka tia awmzia nei reng reng lo mai a Leiah khan a zuang thla a, piah lamah khan tlan phei a, kei lah hlauh na chang hre tawh lo, sahawn ngei ngei duh tawh rilru ka nih vang khan ka at huai te pawh a ning a, ka ti tun hnu ka ngaihtuah hian Zamphu hi thenkhatin an sawi danin an sawi hlauh awm ang reng a. Eng nge a sa mi zia kha ka hriat loh lutuk vang te pawh kha ning a. Chutia tlan phei chu thlang lam atangin ka leh hual a. Chu ka han zawng chho ta. Mar chu kha zamphu kha ka lo kap thelh vek bik lo a. A awm bawrah hian ka lo kah sak a. Tin a dan ding lam kha ka lo ka kah tel hlek avang khan a duh ang tak khan a che chak thei bik tawh lo a, khatiang khan hliampui kha chu ka lo tuar tir a, sadang te chu ni sela bungkung a awm lai khan rawn tla nghal tur. Khaw pan a chuan ka lo hliam ve tho chuan ka hria, kan han en chian hnu kha chuan Maroh chu zam phu kher kher lo nia tuar chhel em em mai a mai a tin kah sual lak loh phei chuan zam phu hi a tla thei lo te an tia thenkhat chuan chung em em chu ka la tawng lo a Maroh chu khami tum pawh han ka kap sual. tho chuh niin a hriat a khatiang takah a la awm thei kha tichuan ka han pan chho ta khua ro tawh si hnah thel bung hnah tla tam si nal bawk si ah khan ka vak chho ta hlawm le a lo ding a min lo en reng mai a. ka han pan chhuak a han hnaih a chem ka chem pui ken khan a lu ah chal ah ka sat ta vawi hnih vawi thum kan sat a thi si lo khan ka lam ah khan rawn lum thla ta min rawn lum lum pel ka hnung lam ah lum thla kei chuan hman hmawh lutuk in ka zuk bawh zui nghal a. ka sawi ang khan a hawn ngei ngei kha ka duh tawh vang khan kha mi rawn lum thla kha tlan chhia mawt ka tih vang khan ka um zui nghal vat a mar chu ka thlangah khan thing khan a lo dal a chuan chu chu ka zuk sat ta a chuan chu chu ka zuk um zui a ka zuk sat ta vak vak mai a ka chem ken kha a hriam bawk a. aw ka chem ken ber kher kha kan val upa riahpui pu laia chem kha a lo ni a a chem kha ka lo ah sak a kha mi zan khan zan phu lu ka sa tak tak chu ka sa bal sak ta vak mai a zan phu ru hi a lo chang em em chu niin mar chu khatiang taka kan sah takah kha chuan. a thi ta a tichuan ka zam phuk ah chu ka sat hlum a thei ta hram a chuan ka sat hlum ta kha kan bel chiang chu kha zam phuk kha thau lai a lo ni bawk a a chal a nih bakah ka rin ai daih kha an lo lian a ka pu chho zo ta reng reng lo mai a. A meiah ka hnuk a bung kung bul thleng kha chuan ka hnuk chho thei a maruchu kan riahna hmun thlam thlen tur kha chuan mahni kha chuan ka thlen zo lo a chuan ka thian ka riahpui te kha ka han auta a kan ri te. Pu Zidinga kan ti mai a ani khar ram vak mi tho nia ka han au a khan a rawn kal a ani nen khan kan han zawn chho thei ta a chuan thlam chu kan thlen chho a kan han bel chiang chu. A lian an tia ka ram riahpui te pawh khan ram vak mi te an ni a kan rual u zawk te ang te pawh ka ti ang ang a zam phu lian kha an la hmu ngai bik lo a a thau em vang khan a lian zual bawk a chutiang chu ni a ka zam phu sah hlum dan chungchang chu chuan-- Buseng ram riak kan nih vangin in lamah kan la haw mai thei lo va ramah chuan kan puat a chumi tum chuan a lawm leh a puah pawh kha kan lo la a puah dan tur kha kan lo la thiam mang lo a a vun lih tur kha nih laiin a vun kha lih a. Puah tur a nih lai khan keini ta pek khan sa zawr rawh in kan han rawh ta lawm le. Thau ropui siah. Zamphu thau chu thau deuh mai nge. Vawk thau kan sawi ang deuh chauh hi a nia. chutiang chuan kan puah zo ta a tuk a lo ni ah a sa kan han chhum kan han ei chuh kan ri kan chhak lama riak tlangval biak a nen hian keimah ta pek khan kan ei sual ta lawm le zan phusa thau lutuk kha kan tleirawl lai-- Chaw ei tui lai an tih khatiang ka hun chho khan hi bawk si kan ei tam lutuk nge nia kan ei sual ve hrim hrim pawh kan hrelo buh seng tura ram riak e ti lo chuan ka zam phuk ah tuk zing aw tuk ni leng mai khan buh seng thei kha kan awm ta lo a kan zam phusa ei khan min hneh ta lutuk a. kan rui tila kan sawi sual lo ang kan engtin maw kha sawi thiam pawh har kan awm dan kha mi kha hneh ta em em mai a hna kan thawk peih lo reng ni lengin kan mu ringawt mai a lehlamah chuan kha ka zam phukah kha a lawmawm viau rualin a tha lo ang reng khawp mai a hna te kan hrulh phah a amaherawhchu. Ei sual ve lem lo te kha chuan a satui zia chu min hrilh lawih a, lehlamah chuan a lawm awm a, chutiang te chu nia ka zam phukah dan chung changa chu kei hi tawngkam te ka thiam lo a, viewers lo ngaithla tute ah pawh duh khawp loh tam tak tak te pawh min neih leh ka ring a, khangah khan ka thu chhe sual te kha comment lamah min lo hrilh leh ulh a, maia han tih tur te maia han tih leh mai. Mai thin te khatiang kha ka nei a, ka nei thin a. Tin Mizo tawng hi a dikhrû lah hian sawi awl khawp mai a, chutiang chu ni a. Ngaithlattu te ah khan comment lamah ka tawngkam chhe dik loh lai te, tin tawngmuang lutuk te awm em? leh tawng rang lutuk kha tiang kha awm thei nia khang te kha min lo hrilh loh la ka duh khawp mai a a chhan chu kan lo in zir zel anga min lo thahnem ngaih na vang a min lo sawi sel na kha ka haw dawn miah a lo a kei chuan khang kha in zir nan ka lo hmang zel anga in comment te pawh hma bik tak in ka lo en nasa nen comment te ka video dah tawh reng reng ah hian. ka ngai pawimawh a, inzir nan ka lo hmang zel a ni tih kha viewers ten min lo hriat chak ula ka duh a, chuan kan hun tir lama ka sawi ang khan ka channel hi la siam tir chauh ka nih vang hian nangmah ni tel lo chuan puitling na ka thlen thei lo tih ka hria a, min lo subscribe hram hram turin ka channel ka video dah lo en tute. inkhawngaihtna ka lo dil leh a chuan notification bell kha all ah lo dah ula ka video lo dah thar apiang te in lo en zel thei dawn a in theih phei chuan like comment leh share kha min lo ngaih pawimawh sak bawk ula ka lawm hle ang.